Awle, a hmasa in Sangte Video Collection channel hi i la subscribe lo nih chuan khawngah in mi lo subscribe sak dawn nia. Chuan video te hi i en pahin like leh comment kha min lo pek sak dawn nia. A theih hram chuan comment hi i ngaihdan rawn sawi ve dawn nia. Chuan video recoption hi vawi khat kan tih nia nia in duhthusam ang in kan thiam lo vang a mahse khawngaih ah min lo ngaihthlak sak hram hram turin ka ngen a che u. Chuan hei a i muhnawm zawk leh. Ngaihthlak nuam zawk in kan rawn leh leh ngei dawn a ni. Awle, video in tanna ah chuan hmeichhe pakhat leh mipa pakhat a rawn lang a, hmeichhia chu Jennifer i niin a mipa chu Michael a ni. An pahnih hian nupa niin nupa re thei tak an ni a, fa pawh an nei lo. Company hran ve ve a hna thawk in ei an zawng ve ve a ni. Jennifer-i chuan company-ah chuan CCTV in thil a lak fuh te en dikna a thawk a, chutiang hmanhmawh taka a office-ah kalhin CCTV in thil a lak fuh a awm leh awm loh te a check lai chuan a pasal duh tak Michael-a'n Hello Duat, khawnge i awm? Ka rawn haw tawh asin, tiin message a rawn thawn a, Jennifer-i chuan, Hei, kei pawh ka man ṭep tawh e, ka rawn haw nghal ang, tiin a pasal duat tak mai Michael-a chu a reply a. Michael-a chuan, Ka awmna, ka thawhna room-ah khan rawn kal rawh aw, tiin message chu a nut chhiah leh a, Jennifer-i chu hmanhmawh takin a duh tak mai a pasal Michael-a awmna lam chu a pan a, chutia a ni hmuh hnuah chuan elevator P four in tihah chuan an pahnihin an hlut a, chutia an luh lai chuan current chu rawn thim thutin elevator chhungah chuan an tang ta tir mai. Enge thleng zel dawn tih hi Chutia rei deuh an tan nuah pawh chhuah dan tur an hriat loh ah chuan Michael-a chuan, Tu emaw kawng mai ang a ti a, Jennifer-i chuan, Tun ang zan reihtawh ah te chuan tu nge awm tawh ang le? Ti hian kan tang anga hnaktukah kan chhuak thei leh mai ang chu a ti a, mahse a nih an ngaihdan chu a ni lo khawp mai. Tuna an tanna hi siam that tura an lo dah a nia, mahse an ni nupa chuan an hlimhluatah an lo hre lo a ni awm e. Michael-a chuan chhuahna tur zawng in chung lamte hi a ban zawk zawk a, mahse chhuahna tur chu a mu mai lo. Chutih Chutia a awm reng lai chuan ngaihdan neihin Jennifer-i chu a puah a, tikhan Jennifer-i bulah chuan a deuhin hnam la, kan chhuak thei mai ang a a ti a, mahse Jennifer-i hmeichhia no lutuk chuan tha tha hrui a lo ngah lo deuh nge ni, an chhuak thei ta lova, Michael-a chu thinrimin eng ang hmeichhia nge maw i nih le a ti a, Jennifer-i chu thinrim thutin a ve khang la nga, thawk loh ang hrim a min sawi chu le, ka thawh sa ei ve i nih kha a ti a, Michael-a chuan, Ah, a ho em mai. Chutia inhniah ringawtin kan chhuahna tur min ah min pui lawh nge, tiin chhuahna tur dang an dap leh a. Jennifer-i chuan, Awi, ka tui inhal lutuk, a ti a. Michael-a chuan, Hei, tui chu a la awm alawm, tiin a nupui duh tak mai. Jennifer-i chu tui a pe a, an hlim an hlim dun leh khawp mai. An hlimna hian rei daih tak ang maw? Jennifer-i chu hmeichhia tih takah hun te zan te a rei hnuah chuan a ril te a lo ṭam leh a. A pasal Michael-a bulah chuan, Ka ril a ṭam leh tawh, a ti a. Michael-a chuan, Kan tanna hmun a ṭangkhui aṭang nge chaw kan lak ngawt ang le? Tunah hian hreawm tih em em in kan tang a, A ti a, Michael-a chu a beidung ang reng tawh khawp mai. An intawn dan te ngaihtuahin a sawi chhuak zawt zawt a. Jennifer-i chu thinrim thutin, Zawnga, i sawi tur i hriat tawh loh chuan i kar kha chip mak rawh, tiin an inhnial chhunzawm leh a. Mahse, a nupa hlim tak an hnih avangin rei chu inhnial lovin thil chinchhiahna tur te an siam a. Rawtna dang nei lehin Jennifer-i chuan, Kan lem te hi inziah sak ila, tun nge ziak thiam thiam? a tih laiin Michael-a chuan, Ngawi lawk teh, lemziah thiamna tur hei um khat ka la keng alawm tiin beer chu a phurh suah kha a inzui ta a. Chuan an lem te chu inziah sakin Michael-a chuan a nupui duh tak Jennifer-i lem chu tha deuhin a ziah sak a, mahse, Jennifer-i chuan, Lemziah a thiam lo nge ni Michael-a lem chu A tha lutuk lo khan a ziah sak a, Michael-a chuan a lem a hmuh in a thinrim a, Hetiang zawng zawng lem ka ni lei nem kei te chu i pasal alawm ka hnih tiin an infiam nui leh bawk bawk leh a, Jennifer-i chuan kal teh thla la teh ang eh, chhuah dan tur la awm bawk si lo tiin video te an shoot a, an limna hi a rih angem tih hi an la hre bawk si lo. Ni e, an tahnin thim takah hian chhuah dan tur hi an hre tawh lo a ni. Jennifer-i chu inpost velin IG-a Zo Khalifa ang mai chu a ni awm lo fe. Chutia engengmaw an tih lai chuan nupa tih takah zan zanlam thilte ngaihtuah thleng lehin an insta tut leh ta. Mahse, Chuti a awm dun reng chuan insta tut leh reng theih ni bawk si lo, chhuah dan tur kha ngaihtuah leh a ngai leh si thin. Michaela chuan, I thlalakte hi kan post mai dawn a mi? a ti a, Jennifer hi chuan, Signal a awm loh kha engtin nge i post anga? a ti a, Wifi pawt tur an zawng a, vanei thlak takin free wifi hi a lo awm a, Michael-a chuan Jennifer-i thlalak pakhat a post a, Jennifer-i chu a lu ngawi lo khawp mai, Nga tinge ka thlalak tha lo ber i post a, min min zawh hmasak tur a lawm tiin a thinrim a, mahse thla thlalak dang a hneih a nih leh vangin a dang post leh chu Michael-a chuan a ti leh a, Jennifer-i chu a lo lungawi leh mai bawk a. An nupa hring nun hi zawng a chang zawn a hahthlak thin nain a limawm hni hi a tam zawk awm e. Chutia chhuahna tur an zawn hlai chuan fa neihthlak takin chabi an mu ta tlat mai. Chabi hawngtu tur an inchuhna lamah chuan an awmna hi vawi leh khatah a rawn nghing thut a, an pahnih chuan an han thal dun a. Michael-a chu thinrimin Jennifer-i bulah chuan ngatin nge chabi kha min chuh kher kher a, min chuh lo la chuan e kan chhuak thei tawh tur a nia ti a, Jennifer-i chuan Ni e, ka tih pal a ni min ngaidam rawh aw tiin a pasal bulah chuan ngaihdam a dil a, an thi pheng phung tawh a. Jennifer, Michael-a thinrim lutuk chuan Jennifer-i chu a kek lawp a, mahse, nupui te kha tia kut tlah kut tlah ngawt a chhuah theih ni bawk si lo. Jennifer-i chuan, Nichina min min tihtir kha ah chung lam ka hnem vak anga kan chhuak leh thei mai ang a a ti a, Michael-a chuan, I tum tawh kha i chhuah theih loh kha a ti a, Jennifer-i chuan, Awnem tak awnem tak hian a pasal rilru neh thei tih takah vawikhat kan ti leh ang chu a ti a. Michael-a chu en ngaihtuahin Jennifer-i thusawi vang chuan a thinrim leh a. Mahse, thinrim hian awmzia nei lo tih hriain a tuam nan Jennifer-i thusawi chu a pawmpui leh ta a. Jennifer-i chu chung lamah chuan langkai lehin va neih thlak takin Jennifer-i chu a chhuak thei ta. Engtin tak awm zel ang maw? An chhuak an tan achhung atangin an chhuak thei tak ang maw? Jennifer-i chu a chhuahnu chuan Michael-a chu Michael-a chu pawt chhuak duh lovin Michael-a chu a thinrim tawh khawp mai. Fuck you, a tih khum a, Mahse, Michael-a pawh a tawp a tawp a, a beih hnuah chuan a chhuak thei dawn ta tih a Jennifer-i chuan a rawn chhuak anga min rawn sawi sa hrep ang a tih a lo vangin Michael-a chu a tlawhthla leh a, an pahnih chuan an tan in thim takah chuan an tla leh ta. Michael-a chu engtin tak thinrim ang maw? Nge a nupui chungah chuan a thinrim ngam lo leh ang? Jennifer-i chu rawn harh chhuakin. an awmna thim tak chu ti en tumin a bula paper te chu la khawmin Hme Eng chu siam a tum a. A tum ang ngei chuan Hme Eng chu a siam thei ta, mahse Michael-a chuan, Zawngi, ngati nge Hmeial i siam a, mei khu vangin kan thih phah thei tih i hre lo aw mi? A ti a, Jennifer-i chuan, He mei hi a kang kai zel anga kan awmna hi a kang chhi vek anga kan suak kan chhuak thei mai ang, a ti a. Michael-a chuan, Mual leh lutuk mai, Hui Ham, hmeichhia hi zawng inrilru ngaihtuahna hi a va han tawi thin tak em? tiin eng mu chungin a lo sawi a. Jennifer-i chuan, Aah, group hrang hrangah a live a nei a, mahse, tumah a mahpuitu tur an awm chuang lo, a phone-lah a lo tih tih tawh mai. Maikara chu thinrim taka rawn tho chhuakin Jennifer-i bulah chuan phone kha khawih khawih suh, a battery a low anga tumah kan be pawp thei tawh lo vang e a ti a. Jennifer-i chuan, A low a ni tawh, a low a ni tawh hi a ti a, an pahnih chuan an beidawng tawh khawp mai. Chutih laiin an thawhpuite pahnih anmahni hmu tura kal te kha an rei tak deuh avangin Jennifer-i leh Mike-ara hmu tur chuan an awmna company lam chu an rawn pan mek a. Mahse, engtin tak awm zel ang maw? An inchhan chhuak thei tak ang maw? Company chhungah chuan rawn lutin An ni pawh hi nupa hlim tak an hnih hmel a, tuna an awmna hi tuna Michael a thiante pa Erica te in niin Erica hi misual tur tak mai, misual mang a ni a, tuna Michael a te awm dan pawh hi a lo en thla reng a, Michael a that turin a va kal ta. Chutia kawngka a hawn lai tak chuan Michael-a chu rawn chhuak thutin misualpa nen chuan an inbeih ta chiam a. Jennifer-i chu motor chuan kawng sirah hnawl hnupin vahneih thlak takin Jennifer-i chu a la thi lo ve. Michael-a chuan a nupui tan a nunna a lan ta. Chu tih laiin an thawhpui turte a rawn thlengin Police anga inthuam. Mahse, Police ni lo Police lem chang pakhat an rawn mu a, chu Police pa chuan Jennifer-i thiannu chu rawn thah a tum a. Chutih lai takin Jennifer-i chu a tan an tanna atanga rawn chhuakin chu Police pa chu ni khaw hre lovin a rawn vawtlu a. Vaneih thlak takin an inchhan thei ta zel e. Mahse, a pasal duh tak Michael-a chu a chhan chhuak thei ta lo va ni. Jennifer-i chu hlau takin motor-ah chuan a bet a, Tuna video hi hemi zawng hi a ni a, next-ah chuan hei a i ngaihnawm zawk leh muhnawm zawkin kan rawn kîl leh ang. Inzawvai chu ngahlawm thu ka sawi e. Muttui mangṭha vek ule.